Мисырга багышланган. Мисыр. Мисыр дигәч, э, безгә бик шундый якын, таныш булган ил булып та күз алдына килә. Ә икенче яктан ул шундый сихри, без белмәгән э, тарихка бай дөнья. Безнең тыңлаучыларыбыз арасында да Мисырга баручылар бардыр әле. Ә, әйе, әлбәттә, чөнки безнең илдә яшәүче э, кешеләр алар э, бик күпләп Мисырга ял итәргә йөриләр. Безнең ил кешеләре рәхәтләнеп Мисырның җылы һавасында ял итәләр. Чыннан да, Мисыр ул ике континентта, Африка һәм Азиядә урнашкан ил. Һәм аны Урта диңгез һәм Кызыл диңгез сулары юа. Ә Урта диңгез белән Кызыл диңгез Суэш каналы тоташтыра. Әйе, тоташтыра. Менә без әйттек бит туристлар ял итәргә йөри дип. Э, бигрәк тә алар Кызыл диңгезне яраталар. Чөнки дөньяда Кызыл диңгез кебек э, су асты дөньясы бай булган андый диңгез юктыр, андый җирлек юктыр. Чөнки менә мин үзем дә күп җирләрдә булганым бар, ләкин Кызыл диңгезне даими сагынасың. Ни өчен Кызыл диңгезнең хикмәте нәрсәдә соң? Кызыл диңгез ул дөньядагы иң тозлы диңгез. Һәм аңа бер елга да кыймый. Кыймый. Әйе, һәм шуңа күрә дә аның суы шулкадәр чиста, елгадагы ләм, Ком белән пычранмаган. Пычранмаган, әйе. Һәм шулай ук әйтеп китерергә кирәк, Кызыл диңгез ул коралл рифларына бай һәм шушы коралл рифлары арасында төрле-төрле җан ияләре, балыклар, башка диңгез хайваннары дип әйтик инде, яшиләр алар, мыжлап тора. Шуңа күрә Ә, Кызыл диңгез ул дайверларның үлеп яраткан урыны. Син дайвер икән, син әлбәттә ә, Кызыл диңгезгә барырга тиеш. Ләкин шуны әйтергә кирәк, менә мин дайвер түгел, димәк, дин, Кызыл диңгез минем өчен түгел дип уйларга кирәкми. Менә мин дайвер түгел, ләкин ә, мин барыбер Кызыл диңгезнең бойлыгы белән, су асты бойлыгы белән таныша алдым. Ничек итеп? Ярдан 1-2 метр атлыйсың, күзлек мәсәлән күзлек киергә мөмкин битеңә күзлегеңне киясең дә су астына башын тыгасың һәм инде шунда ук ярдан ерак булмаган арада да син шушы ә, кызыл диңгезнең су асты байлыгын инде күрә аласың инде һәм үзеңне оста дайвер булып хис итәсең әйе әйе әле снорклинг дигән әйбер дә бар әйе снорклинг дигән әйбер дә бар ә, һич югы берәр нинди э, үтә күренмәле төпле савыт алып мәсәлән банка алырга мөмкин шулай су өстенә куясың һәм анда күрәсең менә алай итүче э, балаларны да без күрдек һәм шулай итеп алар диңгез астын әйе әйе алар банк банка аша күзәтәләр анда күренә бит әйе һәм э, шуны әйтеп китергә кирәк мисыр аша нил елгасы Ага һәм ул дөньядагы иң озын елгаларның берсе. Әйе, ул Африканың иң зур елгасы. Иң озын елгасы, әйе. Һәм күп озак вакыт галимнәр аны дөньяның иң озын елгасы дип исәпләгәннәр, ләкин хәзер Көньяк Америкадагы Амазонка елгасы белән бераз озынрак. Озынракмы ансын? Ярыша башлаганнар. Хәл итеп бетерә алмыйлар. Әйе, Нил белән, димәк, Амазонка елгасы ярыша икән. Ярыша, әйе. Ләкин Нилның бит әле хикмәте озынлыгында гына түгел, Нил ул менә дөньядагы иң борынгы кешеләр, иң борынгы цивилизация барлыкка килгән урын. Нил ярлары. Ни өчен кешеләр монда яши башлаганнар? Чөнки Нилның суы тулып аккан вакытта Нил тирәсендәге җирләр алар бик бай булганнар, мул уңыш китерә торган булганнар. Шуңа күрә кешеләр менә шуны белеп бу урыннарда яши башлаганнар. Димәк, без башка төрле Нил ярларын ул цивилизация бишеге дип атыйбыз. Менә шушыннан дөнья күләм бөтен дөньяга э, иң беренче цивилизация чыгып килде. Шундый бишек. Шуннан килеп чыккан инде. Чыннан да бу шулай. Безнең эрага кадәр өченче дүртенче мең еллыкларда инде нил буйларында ярларында беренче шәһәрләр шәһәрләр хәтта кечкенә генә авыллар да түгел әйме ә ниндидер зур шәһәрләр аларның үзләренең мәдәнияте булган аларның э, архитектурасы рәсем сәнгате менә аларны үз күзләрең белән э, күреп кайткач э, бик шаккатасың бик шундый зур тәэсир аласың һәм тетрәндерә. Кечкенәдән мин, мәсәлән, шул Нил елгасы турында нәрсәләр ишеткәнем бар иде. Нил крокодиллары дип сөйлиләр иде, әйеме? Э, крокодиллар күп дип, мин Нилда крокодиллар күрмәдем. Э, һәм менә минем хыялымда шундый Нил елгасында Йөзергә теләк бар иде һәм ул теләк чынга ашты. Без э, менә Кызыл диңгез ярында ял иткәннән соң, Кызыл диңгез ярында Хургада дигән э, шәһәр урнашкан. Анда гадәттә ял итәләр һәм Шарм эль Шейх дигән бар инде, ләкин без Хургадада булдык. Хургада үзе ул теге борынгы тарихи шәһәр түгел, анда әллә ни карарлык әйбер юк кебек менә шушы диңгез инде аннан соң без үзебезнең юлыбызны люксор дигән шәһәрдә дәвам иттек люксор инде ул шундый э, әкият әки чынлап та менә борынгы шәһәр бик борынгы шәһәр менә ул нил ярында урнашкан һәм э, гадәттә туристлар э, кайбер туристлар алар нил буенча йөзеп төшәләр инде менә сәяхәт итәләр э, люксор ул э, булырга тиешле бөтен кеше күрергә тиешле мисырга килеп бөтен кеше күрергә тиешле шундый бер урын нәрсәсе белән э, люксор үзенчәлекле соң айгөл син беләсеңме белүемчә люксор шәһәре ике өлешкә бүленә аның бер өлеше ул үлеләр үлеләр үлеләр шәһәре дип атыйлар мертвых әйме һәм икенчесе аны тереләр шәһәре тереләр шәһәрендә кешеләр яши инде халык хәзерге люксорның хәзерге кешеләре яши һәм шәһәр бик зур түгел анда бер биш йөз мең кеше яши ялгышмасам Димәк, безнең Казаннан ә, ярты тапкырга әзрәк, ике тапкырга әзрәк. Ләкин ә, Үлеләр шәһәре дигән урында да кешеләр яши. Чыннан. Әйе, алар теге зур шәһәр булмаса да, анда кечкенә генә кечкенә генә йортларда без без шул якта калдык. Үлеләр ягында. Һәм бер яктан икенче якта анда э, паром йөрде. Ә нәрсәсе белән тагын бу шәһәр кызыклы? Бу бит борынгы э, Мисырның баш каласы булган. Люксорда Элек, элек дип тә әйтеп булмый, бу электән дә элегрәк, шуңа күрә борынгы дип әйтик, әйе, безнең эрга кадәр вакытларда фиргавеннәр яшәгәннәр. Ә кемнәр соң алар фиргавеннәр? Фиргавеннәр, алар Мисыр дәүләтенең патшалары әйе җитәкчеләре патшалары әйе ләкин кайбер фиргавеннәр алар үзләрен патша гына түгел алар бөтен дөньяның хуҗалары хәтта теге аллаһлары дип тә үзе илаһлары э, дип тә йөрткәннәр шундый әйме алар үзләрен бик э, без кайбер риваятлардан беләбез э, төрле булгандыр фиргавеннәр төрле кешеләр булган кебек үк ләкин менә тарихка кереп калганнары алар инде шундый явыз хәтта тиран

Аның алтын битлеген фотографияләрдә күргәнегез бардыр, һичшиксез. Әйе, һәм ул алтын битлек хәзерге көндә Каһирә музеенда әйе саклана. Ә бу алтын битлек ничек менә шушы гасырлардан мең еллык тарихтан ничек безгә безнең көнгә килеп ирешкән соң? Менә Люксорда Шул үле шәһәр дип әйттек бит инде, шушы өлештә ничә аны үле дип атыйлар, чөнки анда патшалар үзәне бар. Үлеләр шәһәрендәге патшалар үзәне дип аталган урында илдән артык фиргавен төрбәсе күмелгән җирен саркофагларын тапканнар. Әйе, ләкин әлегә көнгә кадәр аның бу эш дәвам итә. Аны археологлар һаман да эзлиләр, яңа ачышлар ясыйлар. Патшалар үзәнендәге иң беренче төрбәне, Фиргавен төрбәсе 1922 елда инглиз Археологы Говард Картер таба һәм ул нәкъ менә бу Тутанхамонның төрбәсен таба. Ул шок ката. Ни өчен? Чөнки менә анда 200 э, килограмм алтыннан корылган шундый төрбә була ул. Монда Фиргавен фиргавеннәр фиргавеннең бөтен байлыгы җыелган фиргавеннәрдән Билгеле бер химик матдәләр ярдәмендә мумия ясаганнар һәм алар шул рәвешле безнең көннәргә хәтле сакланганнар. Әйе, бу аларның кыяфәтләрендә нинди булганын әйтә алабыз. Шактыш күренеш, димәк, менә Мисыр, борынгы Мисырдагы кешеләр алар нык колга киткән һәм нык белемле булганнар. Менә алар саклый алганнар, әйме? Э, ләкин инде менә никтер алар шушы кешеләрне саклаганнар, ни өчен алар менә күмеп куймаганнар хәзерге көндәге безнең кешеләр кебек әйме чөнки аларның күзаллаулары башка булган алар уйлаганнар менә кеше үлгәннән соң да аның тормышы бу дәвам итәчәк булачак шуңа күрә менә фиргавеннәрнең янына аларның бөтен байлыкларын кирәк киемнәрен кирәк явын хәтта якын кешеләрен дә күмгән булганнар буш алай кызганычка каршы без инде хәзерге күзлектән чыгып әйтәбез менә патшалар үзәне ул чүлдә шундый коп-коры бер һава ысы коп-коры булган сол э, эссе кояш кыздырып торган бер җирдә урнашкан мин үзем менә анда булганда шок каткан идем монда ничек кешеләр кайсы вакытта ясаганнар микән чөнки бу төрбәләр чөнки ул зур чынлап та ул кыяларда теге киселеп уелып ясалган ул бит күпме хезмәт һәм тагын бер менә бу төрбәләргә кергәннән соң анда керергә ярый теге музейдагы кебек ясаганнар инде хәзерге көндә андагы бөтен байлыкларны билгеле чыгарганнар чыгарганнар да музейларга тапшырганнар ләкин стеналарда диварларда шундый борынгы рәсемнәр калган без бит инде беләбез менә мисыр борынгы мисыр кешеләре алар менә рәсем бик матур итеп сурәтләр төшергәннәр борынгы кешеләр өчен һәм тагын шуны әйтергә кирәк ә, менә шундый кешеләр булган борын борынгыдан алар э, алтын эзләүчеләр булганнар алар менә бу э, каберлекләрне табып әйе алар бөтен байлыкларны әйе кабер басучылар дип атала алар бурлар була инде шундый һәм алар талаганнар шул урынны тутанхамонның э, төрбәсе нәрсә белән тагын кызыклы Һәм ә, аның кыйммәте нәрсәдә? Бу менә кабер басучылар ничектер күрмичә, тимичә калган, тимичә кала алган, сакланган без сирәк төрбәләрнең берсе. Гасырлар дәвамында кешеләр ә, фиргавеннәрнең каберләрен басып, андагы бөтен ә, кыйммәтле әйберләрне ташып бетергәннәр һәм безнең көннәргә кадәр аларның бик аз өлеше генә әйе хәтта шундый әйе профессия булган дип әйтәләр алар ана шундый тормышның үзләренең шөгыле дип кабул иткәннәр шулай эльза син фиргавеннәр каргышы дигән шундый бер гыйбарәне ишеткәнең бармы минем әйе ишеткәнем бар фиргавеннәр каргышы проклятие фараона дип әйтәләр ләкин мин аны фильмнарда гына күргәнем бар никтер әйе шундый мумия тора кешеләрне куркыта ул нәрсәне аңлата ул Бу сүз Тутанхамон Фиргавеннең төрбәсен тапканнан сон булганлана башлый. Чөнки менә шу төрбәне тапкан галимнәр, археологлар һәм анда башка кешеләр бераз вакыт узгач үлә башлыйлар бер бер артлы һәм менә халыкта шундый халыкта шундый ышану әй шундый э, димәк фиргавенне фиргавенне борчысаң синең тормышыңда зур кайгы килә әйе ләкин э, хәзер инде э, кайбер галимнәр моны кире кагалар һәм ә, бәлки галимнәрнең алар инде олы яшьтә булганнар җитмештән әй бәлки алар картаеп килгәннәр яки менә шул саркофаг эчендә ниндидер инфекция ниндидер гөмбәчек менә сәдер әй аларга димәк сәламәтлекләренә зыян салып менә шуңа күрә дә Шуңа күрә дә үлгәннәр дигән шундый фикер бар. Бәлки, шулай. Шуңа күрә курыкмыйча керергә. Әйе, хәзер хәзер әйе. Әйе. Эльза, ә Мисырның тагын кайсы шәһәрләрендә булдыгыз сез? Без Искәндәрия шәһәрендә булдык. Александрия дип әйтәләр инде аны, әйме? Мисырлылар үзләре аны Искәндәрия дип йөртәләр. искәндәрия шәһәре шулай ук тарихи шәһәр борынгы шәһәр ул александр македонский нигез салган бу шәһәргә александр македонский ул димәк бөек бөек искәндәр дип йөртәләр халыклар гарәп халыклары алар аны бик хөрмәт итәләр һәм ул без беләбез бик күп җирләрне яулап алган бөек полководец диләр инде аны Һәм шулай ук белүебезчә, ул менә яулап алган җирләрдә Александрия, Искәндерия дигән бик күп шәһәргә нигез салган һәм хәзерге вакытта да Александрия дигән шәһәрләр алар күп. Ә менә Александрия, Искәндерия дигән шәһәрләр э, күптер, ләкин Мисырдагысы барыбер э, үзенчәлеккә ия. Э, чөнки беренчедән әйтик, ул Урта диңгез яры буенда урнашкан, шундый бик матур э, диңгез шәһәре дип әйтергә була. Э, Искәндәрия шәһәрендә дөньяның җиде могҗизасының берсе Искәндәрия маягы, Александрийский маяк урнашкан булган. Ул маяк ул нәрсә? Синең маяк күргәнең бармы, Айгөл? Әйе, бар. Әй, син инде маяк күргәнең бар иде. Хәзер исемнәрен әйтә алмыйм инде, мин э, Тын океан буендагы. Алар зур идеме? Алай зур дип әйтә алмыйм, ләкин кораблар Ә э, күрә утын күрерлек дип. Әйе, бу кораблар э, кораблар э, диңгездә югалмасын өчен диңгезне яктыртып тора торган урыннар бигрәк тә ул борынгы заманнарда бик кирәкле булган. Ә менә син күргән маяклардан аермалы буларак Искәндәрия маягы ул иң зур, иң биек маяк булган. Шуңа күрә әйе, шуңа күрә ул шулай э, тарихка килеп кереп калган ләкин бүгенге көндә без менә э, александрия э, искәндәрия маягы булган урынга бардык ләкин ул инде җимерелгән э, җир тетрәүләр аркасында э, әзерге хәзерге көндә аның урында кайт бей ныгытмасы тора э, шундый э, бер билге генә бар инде анда монда Э, я здесь был мин мында булдым әйе мин мында булдым мин искәндәри маяга торган иде дигән әйбер менә син дөньяның җиде могҗизасы дигән э, дип әйтә башладың әйе э, чыннан да менә шушы борынгы могҗизаларның берсе генә сакланган һәм ул нәрсә эльза нинди могҗиза ул ул пирамида ул хеопс пирамидасы хеопс пирамидасы гомумән алар бит инде берәү генә түгел мисырда дөнья дөньяда бик күп пирамидалар бар ләкин менә мисырда э, алар берничә һәм э, хеопс пирамидасы ул иң биек пирамида шуңа күрә ул менә дөньяның э, могҗизасының берсе булып саналган бер, һәм борынгы дөньяда китим, аның биеклеге 136 метр һәм ул бик күп вакыт дөньядагы иң биек бина, корылма булган. Һәм аннан соң иннән дә Эйфель манаралар һәм башкалар төзелгән. Билгеле һәм әйтергә кирәк, ул борынгы пирамидаларны саклап тора, шулай ук менә дөньядагы архитектура байлыкларының берсе булган Сфинкс нәрсә ул свинкс чыннан да бу бик серле корылма галимнәр һаман да аның әле нәрсә өчен һәм кайчанрак төзелгәнен төп төгәл әйтеп бирә алмыйлар ул кеше башлы арыслан тәнле шундый һәйкәл Әй, хәйкәл шундый э, җан дип әйтик, җанвар дип әйтик, гомумән менә борынгы Мисыр кешеләренең э, күз аллауларында аларның рәсемнәренә карасак, чөнки менә бу сфинкслар ул бит анда гына очрамый, алар башка шәһәрләрдә дә бар. Алар гадәттә менә шул кешеләр алар менә саклыйлар нәрсәнедер гадәттә. Күрәсең, менә алар монда пирамидаларын саклап торадыр. Менә мин әйткән Э, люксор шәһәрендәге э, борынгы корылмаларында саклап торучы сфинкслар бар э, сфинкс ул гадәттә арыслан гәүдәле булмаса башка хайваннар да булырга мөмкин бу кеше һәм хайван шундый тандемы дип әйтик инде ә менә менә бу сфинксның йөзе бер фиргавеннең йөзенә ошатып ошатып ясалган дип тә әйтәләр булырга мөмкин әйе бәлки шул фиргавен үзе э, ясаткан булгандыр аны һәм син әйттең сфинкслар зурлыгы буенчалар төрле әйе төрлеләре бар ләкин менә шушы гизадагы хеопс пирамидасы э, янындагы э, димәк бөек зур сфинкс биеклеге белән аерылып тора ул егерме метрдан биегрәк димәк ул алты җиде катлы кыер әйе әйе ул чыннан да зур менә сфинкс чынлап та теге тәэсир итте үземә миңа тәэсир итте ә әйт, без әйтергә онытканбыз менә пирамидалар ул мисырның кайсы урында урнашкан соң ул мисырның баш каласы кахире шәһәре Кохира шәһәреннән ерак түгел Гиза дигән шәһәрчек дип әйтик инде, ул кечерәк шәһәр, ләкин инде Кохира ул бик зур шәһәр, ул киңәйгән, шуңа күрә Гиз кая син Кохирадан киттең дә, кайчан да син Гизага килеп җиткәнеңне аңламый каласың. Әйе, бер өлеше кебек. Менә шундый бер үзәнлектә урнашкан, чүлдә урнашкан чүлдә булганга күрә анда ком һәм шуңа күрә менә без ком дип әйтәбез нил бар ә кайдан бу ташлар килеп чыккан соң Бу тагын бер сорау. Менә шушы пирамидаларны төзер өчен кешеләр кайдан алганнар шушы э, ташларны? Менә бу инде безнең тыңлаучыларыбызга сорау, бәлки алар бу сорауга җавап таба алырлар. Һәм ком дигәннән тагын шуны әйтеп китәсе килә. Менә бу сфинкс, зур сфинкс бик э, озак вакытлар ком белән капланган, капланган булган аны булганнар. Әйе, аны әле э, күптән түгел генә чагыштырмача. Әйе. Менә э, шуны әйтергә кирәк. Менә бу тарихны өйрәнүдә һәм аны саклап калуда, әлбәттә, археологларның эше бик зур. Археолог менә бу бик шундый бер караганда кызыктыргыч э, профессиядә шөгыль дәйме, ләкин икенче якта ул авыр. Сиңа козырга кирәк, әйме? Һәм бик көчле һәм чыдам булырга кирәк. Чыдам һәм үзеңнең максатыңа ирешергә һәм э, башкалар булмый дигәндә дә юк, бу монда булачак дип әйтергә кирәк. Һәм тагын бер э, профессияләр турында әйтеп э, әйткәндә искә алырга кирәк менә мисыр тарихы ул шуның кадәр бай хәтта фәндә египтология дигән бер тармак та бар димәк менә бу египтология белән шөгыльләнүчеләр алар бары тик мисырны өйрәнәләр төрле яклап аның мәдәниятен аның архитектурасын телен борынгы мисыр теле чөнки инде ул хәзер үле тел дип санала без бит беләбез менә мисырлар алар бит яза да белгәннәр алар иероглифлар белән язганнар Һәм ул иероглифны менә әле укып укый белүчеләр бик бик аздыр. Борынгы мисырлылар бик күп аллаларга ышанганнар. Мәсәлән, алар кояш алласы Ра дип атаганнар алар аны һәм ул аларның төп аллалары булган. Шулай ук Осирис ул үлеләр җир асты дөньясы алласы булган. Э, аның шуннан соң Исида, Сет һәм башка бик күп төрле аллаларга ышанганнар. Һәм э, мәсәлән, э, аларны сурәтләгәндә дә алар төрле хайван башлары кыяфәтен дә ясаганнар мәсәлән э, лачын башлы яки э, сыер башлы итеп сурәтләгәннәр ра дигәннән э, үткән подкастта без сезнең белән норвег сәяхәтчесе тур хейрдал турында әйе сөйләшкән идек әйе һәм тур хейердал камыштан шундый сал көймә ясап аңа ра дип исем куша кояш алласын исемен бирә һәм менә шу африка ярыннан Көньяк Америкага, мәк Атлантик океан буйлап сәяхәт итә. Мисырда да пирамидалар бар һәм Көньяк Америкада да пирамидалар бар. Димәк, менә кешеләр Африкадан э, э, Көньяк Америкага э, йөзеп чыга алганнар дигән шундый теорияне исбатлый. Мисырның баш каласы Кахирә шәһәре. Кахирә шәһәре ул бик зур шәһәр, анда егерме миллионга якын кеше яши күз алдыңа китерәсеңме айгөл күп безнең бик казан шәһәрендә мәсәлән бер миллионнан артыграк әз генә димәк казан кадәр егерме быны бик теләсәң дә көне буена йөреп чыгарга булмый һәм нәрсәләрне карарга киңәш итәр идегез нинди урыннарга барырга менә кахирә ул бит инде борынгы э, борынгы шәһәр һәм анда ул белем үзәге булган элек электән мөселманнар мөселман э, халыклар анда белем алырга барганнар шул исәптән татарлар танылган татарлар да укыган анда мәсәлән муса бигиевнең белән укыган э, анда э, борынгы университетларның берсе әл асхар университеты ул шундый без анда булдык күрдек ул э, зур шундый комплекс анда мәчете дә бар аның уку йорты да бар димәк шундый белем учагы булган ул э, каһирә шәһәре э, бик күп мәчетләр э, парклар анда аз каһирәдә әйе нил елгасы үтә каһирә шәһәренең уртасыннан аннан соң каһирәнең зоопаркын бик әйбәт дип әйтәләр Сез булдыгызмы анда? Без анда булмадык. Әйе. Без инде менә шушы э, ниндидер, бәлки ниндидер э, махсус бер урынга да барырга кирәкмидер Кахирә дәймә, чөнки анда ниндидер борынгы урамнар, шундый тар урамнар, э, көнчыгыш базарлары бар бит инде менә шушындый урыннар бар. Димәк, шундый көнчыгыш рухта, ләкин шул вакытта зур шәһәр, һәр вакытта шундый җанлы, тере, Э, каядыр анда азан тавышы яңгырый монда кешеләр машиналарын э, чөнки кеше күп булгач хәрәкәт күп инде имә машиналар бик күп бөтенесе анда э, пипелдәтә метро бармы каһирәдә бар метро бар каһирәдә һәм шунысы кызык метро анда метроның ирләр вагоны бар бар хатын кызлар вагоны һәм кем тели уртак вагон бар

шикәр камышыннан эшләнгән су эчә идек тростниковый сахар инде аның суы нык тәмле э, мин ну чагыштырырлык түгел нәрсә белән кайын су белән чагыштырып юк юк юк ул бик баллы ул бик файдалы менә һәм тагын бер э, менә анда бик тәмле җиләк җимешләр аеруча манго О, яратам мин Син яратасыңмы манго? Менә мин э, кахирә дигәч, күз алдына килә шундый мангодан ясалган тәмле шундый э, коктейль дип әйтик инде. Без коктейльләр эчә идек. Ашау дигәннән, Эльза, мин э, хамам махши дип аталган э, дөге һәм тәмләткечләр белән тутырылган күгәрчен ите э, турында ишеткәнем бар. Бәлки тыңлаучыларыбыз арасында да бу ризыкны татып караганнар бардыр. Безгә язып җибәрегез, тәмле, тәмле ул. Мисыр безгә бик күп нәрсәне һәм дөнья өчен бик күп нәрсәне биргән мисырлылар бик күп нәрсәне уйлап тапканнар мәсәлән фән өлкәсендә алдыңгылар булган мәсәлән Без хәзер күнеккән календарь да иң беренче борынгы Мисырда уйлап чыгарылган. Ләкин ул вакытта алар сезоннарны, ел фасыллары фасылларын э, Нил елгасының торышы белән э, билгеләгәннәр, бәйләгәннәр. Әйе, Нил ташыган вакыт булган чәчү вакыты, димәк, һәм аннары инде уңыш җыю вакыты. Димәк, елны өч өлешкә бөлгәннәр, дүртәр ай булган шулай ук без беләбез кәгазьне кытайда уйлап тапканнар ләкин аңа кадәр дә инде борынгы мисырлылар нил елгасының созлыклы үзәннәрендә үсә торган үсемлекне папирусны язу өчен кулланганнар әйе әгәр дә инде бизәнү өлкәсенә дә карасак монда борынгы мисырлылар шулай ук беренчелекне ала э, алар беренчеләрдән булып э, сакал ясый торган булганнар димәк сакалны үстерү һәм дөрес итеп аны э, кисү әгәр дә син байрак һәм көчлерәк икән синең сакалың зуррак озынрак була һәм шулай ук чәч кисүне дә алар кулланган хәтта хатын-кыз идарәчеләр, хатын-кызлар да булган бит әле безнең менә без Клеопатраны беләбез, без Треллана әйтмәдек, Нефертитине дә беләбез, әйе. Хәтта менә шушындый хатын-кыз җитәкчеләр дә алар үзләренең көчен күрсәтер өчен ясалма сакал такканнар. Шеш һәм сакал турында сөйли башлагач инде Эльза, менә шундый бер традиция турында укыдым мин ә, билгеле булганча песиләр алар борынгы мисырда изге хайван дип саналган һәм песи песиләр үлгәч хуҗалары менә мәтәм траур билгесе буларак үзләренең кашларын кырып алганнар алар бөтенләй кашсыз йөргәннәр микән яки киләсе каш үсүен көткәннәр микән Анысы мин кызганычка белмим. Бик кызык, яки синең миңа психология. Минем психиям бар, Эльза, ләкин мин... Андый кабатламас? Юк, кабатламас. Хайваннар турында сөйли башлагач, э, менә дигәләрне дә әйтмичә булмый, чөнки э, без беләбез, Мисыр мәйданның зур өлеше и күпчелеге эше ул шүл шүл әйе сахара шүле сахара шүле һәм менә шушы шүлдә э, хәрәкәтләнү күчеп йөрү өчен э, ул иң шыдам хайван дөя әйе борынгы борын борынгыдан кешеләр э, дөяләргә утырып әйберләрен төяп зур караваннар булып хәрәкәт иткәннәр дөнья буйлап һәм укуымча белүемчә мисырда күбрәк бер өркәчле бер өркәчле дөяләр дөяләр генә үрчетелә икән менә чүлдә комлык ул үзенә күрә бер шулай ук сихри дөнья инде ләкин чүлдә комлыклар арасында кайчакта оазислар очрый нәрсә соң оазис оазис ул менә чүлдә җир астыннан бәреп чыккан елга чишмәләрдән барлыкка килгән күл дип әйтик инде һәм күл тирәсендә анда әзрәк яшеллек үсә инде су булганга күрә менә шушы урыннарында оазис дип әйтәләр инде ә, шуңа күрә кешеләр аның турында теге бик хыялланалар чүлдә барган мәсәлән кеше ә, гел ком өстендә кырлыкта барган кешегә оазис күренү ул инде шундый зур бер ә, бәхет ләкин ә, шул ук вакытта чүлне ә, үз иткән халыклар да бар үз иткән кешеләр дә бар аларны бәдәвиләр дип йөртәләр инде алар күчмә әйе алар әйе алар күчмә халык алар менә элек күчмә булганнар инде хәзер бер өлеш инде бер авыллар хасил иткәннәр алар менә чүлдә яши аларга алар янына да э, оештырыла төрле сәяхәтләр алар белән э, танышып чөнки аларның үзләренең э, теге яшәү рәвеше кызыклы бик кызыклы үзләренең мәдәнияте дөньяга карашы үзенчәлекле һәм инде кешеләр турында әйттек икән менә шунысы кызык бит без әйтәбез борынгы мисыр борынгы мисыр дип ә борынгы мисырда менә мисырлылар яшәгән ә хәзерге мисырлылар кем соң алар кемнәр алар алар шулай ук менә башларын әй кашларын кыручы папируска язучы пирамидалар төзүче фиргавенгә ышанучы мисырлылармы яки башка микән чыннан да Э, Мисырга бик күп халыклар, бик күп э, бик күп илләр, дәүләтләр кызыкканнар һәм менә шушы тарих дәвамында Мисырга һөҗүм итүче, аны яулап алучы халыклар бик күп булган. Шул ук греклардан римлылар, римлылар, янры, төркиләр, төр османлы, әй, осман империясе һәм гарәп халифәлеге. Э, э, яулап алган һәм ләкин хәзерге мисырлылар алар күбесенчә э, мисыр гарәпләре әйе күпчелек өлеше мисыр анда башка халыклар да бар ләкин күпчелек өлеше ул гарәпләр алар гарәпчә сөйләшәләр һәм э, ислам һәм ислам буенча яшиләр динен тоталар әйе